Is-sena tal-ospitalità bħal diversi oqsma oħra ma tistrieħx biss fuq min jaħdem f'kuntatt dirett mal-klijenti, iżda wkoll fuq min jitrasmetti l-arfin u t-taħriġ sabiex il-professjoni tibqa' ħajja u attiva. U dan proprju huwa l-irwol ta' Helena Micallef li wara diversi snin ta' esperjenza prattika f'dan is-settur, illum il-ġurnata tokkupa l-kariga ta' Senior Lecturer fi ħdan l-ITS.
Biex ngħidlek il-verità, dħalt b'kumbinazzjoni f'das-settur. Dak kont qed infittex xogħol, taf hekk dwar l-iskola nibda nfittex ħaġġa ma' xi ħaġa, u dħalt naħdem bħala kaxxiera ġo hotel. U bdejt na- bdejt nara li int nittegra ma' turisti u u titkellem ma' dak u ma' l-ieħor u bdiet togħġobni. U minn hemmhekk tħajjart nidħol ġol-karriera tal-ospitalità. Jiena kont student tal-ITS ukoll. Eh, Kelli l-kors tal-Hospitality Management dak iż-żmien, eh, fejn kien jasal biss sa sa HND, sa Higher National Diploma. U tgħallimt ħafna għax inti tibda mill-bidu, għandek tibda minn service, housekeeping, front office, tagħmel ftit minn kollox u jkollok l-esperjenza ta' kull dipartiment li hemm fil-ħotel prattikament. U mbagħad minn hemmhekk mort l-università u wara hemmhekk mort ukoll naħdem barra. Għamilt għamilt erba' snin naħdem barra minn Malta fejn kont naħdem anke f'ħotell prestiġġjuża ġol Ingilterra. Jiena il-basic tiegħi huwa hospitality management, però eh, sente ilu gradwajt ukoll f'Masters in International Hospitality eh, mal-Università ta' Hagahelja fil-Finland. Jiena hawnhekk tgħallem żewġ affarijiet, tgħallem il-food and beverage service, ġifieri fejn wieħed Ngħallmu kif ikun waiter tajjeb, jagħmel il-kafe tajjeb, ikun anka sommelier li jifhem fl-inbid. U mbagħad il-main il-main speciality tiegħi hija l-events, events operations fejn għal l-istudenti kif jorganizzaw event minn bidu sal-aħħar pratikament. Xi ħadd li jidħol fl-ospitalità għandu jkun persuna soċjevoli ħafna, jħobb imur man-nies, jħobb jitkellem, Xi ħadd li jkun ukoll onest għax inti ħajkun hemm xi affarijiet forsi li tista' it-turist tgħidlu mod u manjera b'differenza. Però importanti li jkun hemm dejjem onestà u li x-xogħol tagħmlu minn qalbek. Irid ikollok ċertu passjoni għal din, mhux kulħadd jista' jagħmilhom tax-xogħol għaliex għandek ġurnat twal, ħa taħdem fil-weekends, ħa taħdem fil-holidays u kulħadd ikollu karattru tiegħu. Waħda mill-iktar valuri li, li ninsisti fuqha hija li tkun l-ewwel nies taħdem bħala tim mal-persuni li taħdem magħhom. Għaliex inti f'da xogħol mhux persuna waħdek ħa taħdem, però ħajkun hemm tim ta' nies biex il-servizz u l-kwalità tkun aħjar għal dak li jiġi jieħu s-servizz minn għandek. Xi ħaġa oħra wkoll hija kif għadna l-onestà. Importanti dejjem li mal-klijent, mat-turist tkun dejjem onest u dejjem eh, bid-bissima fuq ħalqek għax inti ovvjament l-ewwel persuna li ħajli nittaqa' magħha il-guest tiegħek. Bidliet fis-settur tal-ospitalità dejjem qed imorru iktar għal trends kontemporanji, anke pereżempju il-mod ta' plating kif jagħmluh, il-mod anke ta' ta' drinks, illum il-ġurnata jintuża ħafna molecular gastronomy, kemm fl-ikel u kemm fi drinks. Dejjem timur iktar kontemporanju u iktar forsi eh, sabiħ għall-lajn, però aħna l-Maltin nħobbu zaqna U forsi l-platt ma jkunx daqshekk kbir.
Helena għandha perspettiva unika tax-xogħol tagħha, mhux l-inqas għaliex l-ewwel mara li qatt daħlet taħdem f'dan id-dipartiment kienet fil-fatt hi. Għalkemm issa ilha ħmistax-il sena tgħallem għal ITS, bl-ispeċjalizzazzjoni tagħha stess, Hija tispjegalna kif fil-bidu ma kien faċli xejn biex turi li kapaċi tlaħħaq mal-kumplament tal-kollegi tagħha. Jiena kont l-ewwel mara fid-dipartiment tagħna. Kienet diffiċli ħafna, kienet challenge kbira għaliex bħal kollox meta jkun hemm change f'xi ħaġa jkun hemm naqa' ta' nies li jmorru kontra dik change U kelli naħdem, kelli kif tgħid bil-Malti nuri snini u nipprova nlaħħaq mal-kollegi tiegħi wkoll. Fil-fatt eh, kont bdejt bħalma kull jibda kulħadd mill-basic, jiġifieri kont nieħu ħsieb il-kantin dak iż-żmien San Ġiljan. Eh, kienet xi ħaġa taf għaliex titlaħaq man-nies, titlaħaq mal-studenti, titlaħaq mal-ikel li jħireġ u kollox. Però minn hemmhekk bdejt bil-mod il-mod nintegra ruħi anke mal-kollegi u biż-żmien bdew jaċċettawni. Konna mmorru wkoll ħafna events barra, dak iż-żmien konna nagħmlu events mal-Kunsilli Lokali fejn kienu jippromovu l-prodotti tipiku tal-irħula. Xogħol ħin kollu, jiġifieri għalkemm jiena lettura, Tista' tgħid li nista' dejjem għaddejjin ħinijiet naqra strambi wkoll. Għaliex aħna konna kemm xogħol filgħodu kemm xogħol filgħaxija u xi kultant anke fil-weekends. U minn hemm bdejt nintegra ruħi u bdew jaċċettawni sirt mbagħad parti mit-tim. Sodisfazzjon kbira ħafna ta' lettura meta tara l-istudenti tiegħek, l-eks studenti fetħu Ir-restaurants tagħhom qed imexxu xi ħadd xi hotels barra minn Malta. Għadna kif ġejjin minn competition fejn tara l-student rebaħ gold u tuħu pjaċir ħafna bihom. Eh, dak huma sodisfazzjonijiet li tara kuljum meta tibda tikber fil-karriera tiegħek u tibda tajtalek student 20 years ago kien student issa llum Għandu restaurant u jmexxih u jieħdu vera pjaċir narawhom dal-affarijiet. Ix-xogħol bej il-lettur u l-ospitalità għalija ma tantx tagħmel differenza għaliex. Għaliex aħna web peress li għandna r-restaurant tal-iskola, ir-restaurant għaddej kważi 24 hours a day apparti fil-weekends. Allura, ix-xogħol li kont nagħmel fil-lukanda qed nagħmlu hawnhekk ukoll. Id-differenza hi li hawnhekk qegħdin studenti allura jiena rrid inkun ta' eżempju għall-istudenti tiegħi biex jagħmlu affarijiet tajbin kif għandhom kif suppost skont l-istandards tagħna u ovvjament nallimhom kif għandhom imorru tajjeb man-nies u għall-klijenti li jiġu.
Lil hinn mix-xtut ta' Malta, Helena tgħidilna li huma l-esperjenzi ta' xogħol li qattet barra li verament iffurmawlha l-karriera tal-ospitalità. Minn placement l-Irlanda għal lukanda ta' erba' stilel l-Ingilterra, Helena kompliet taqsam magħna s-sinifikat ta' dawn il-pożizzjonijiet fil-perkors professjonali tagħha. Meta kont barra minn Malta, meta kont f'Sari, kont għadni studenti tal-ITS u hemmhekk kont dejt bħala waiter normali, però meta rawni li kont kapaċi u bdejt naħdem, tellawni supervisor u għamilt il-komplement tas-sena eh, bħala naħdem bħala supervisor u ovvjament kelli l-management il-team biex ikun jistgħu jimmexxihom. L-iskener ġewwa l-Irlanda kienet esperjenza differenti għax hemmhekk kien il-hotel kienet hotel żgħira family run hotel, kull ma kien hemm xi 20 rooms u tallimt nagħmel ħafna affarijiet għax inti m'intix biss qed isservi l-breakfast imma konna mmorru anke wara reception nagħmlu check-ins u check-outs, konna mmorru anke housekeeping tagħmel il-kmamar, allura kellek dik ir-responsabilità ta' diversi affarijiet li huma għaddejjin fil-hotel. U l-aħħar mbagħad iġol jkun Dermir kienet għada insomma, one of the best four star hotels on Lake Windermere. Eh, fejn hemmhekk jiena tallimt inkun iktar fuq management role, kelli management role fejn kont inkun duty manager matul il-ġurnata u kont ovvjament nħossib li the running of the day-to-day activities kienet tkun Miexja tajjeb u ma jqalgħux intoppi. Il-lezzjonijiet li ħadt minn barra dejjem ninkorporhom fil-lessons tiegħi personali anke fil-ħajja tiegħi personali. Dejjem nipprova nagħllem l-istudenti tiegħi anke biex iżommu ċertu ċertu dekor, ċertu tradizzjonijiet, ċertu valuri fejn inti qed tieħu ħsieb il-klijent mhux biss għax qiegħed bil-forsa għax qiegħed bil-fors, imma you actually care for the, for the tourist, for the guest. U hemmhekk turi kreb soddisfazzjon kemm għalik personali kif ukoll anke mill-lat tal-klijent ħajajt ara dak vera jieħdu paċenzja bija u jduru bija mela ħerġa mur. U hekk kollok repeat customers u tibni ċertu rapport mal-klientela wkoll. Weħed mill-iktar parir naħseb li għandhom jieħdu in consideration in-nisa u żgħażagħ huwa illi m'għandhomx jaqta' qalbhom. Aw anka nisa li sal-lum madon saru GMs ta' hotels, illum il-ġurnata il-perċezzjoni fej il-mara mhix daqshekk forsi dominanti f'ċertu management roles m'għadix daqshekk tabu. Qed ikun hemm ħafna changes anka fil-Parlament għandna ħafna nisa issa, ġifiri m'għandhomx għafeja ta' qalbhom, però ovvjament dija industrija naqra tqila u naqra forsi taf għal min ikun naqra vulnerabli u naqra sensittiv. Ġifiri, Irridu jkunu preparati għal din il-karriera.
Id-dinja tal-ospitalità hija dinamika daqs kemm hija bla għeda, iżda huwa xogħol li jħalli sens ta' sodisfazzjon kemm fil-klijenti u wisq aktar f'min jaqdihom. U fl-episodju li jmiss se nkomplu nixħtu ħarsitna fuq din id-dinja, iżda minn lenti kemxejn differenti.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.